Сәлам дуслар, яңа атнада, яңалыклар түгел тапшыруында кабаттан сезне сәламләвебезгә бик шатбыз. Без дип э, сөйләшсәм дә кадрда әйе Роберт юк. Э, бүген тапшыруны үзем генә алып барачакмын, ләкин ул сезгә күп иттереп сәламнәр әйтергә кушты. Робертны күпләрегез инде күптәннән КВН уйнаучысы буларак беләсез. Менә Быел да ул, бүгенге аның юклыгы да шул КВНда катнашуы белән бәйле ТНТ каналында узачак концерты татары дигән менә дигән КВН э, программасында катнашачак безнең Роберт. Аны, димәк, инде ТНТ каналында да карый алачаксыз. Менә шул Роберт, сиңа Уңышлар телибез. Беләм, син бу тапшыруны һичшиксез караячаксың һәм әлбәттә инде без соңыннан сине дә ТНТ каналында караячакбыз. Ә без э, мин узган атнада булган э, кайбер яңалыклар турында фикер алышып алыйм әле дип әйтсәм генә инде, әйме, дуслар, сезнең белән әлбәттә. Димәк, узган атна нинди вакыйгалар белән истә калачаксың? Иң беренче тема дип, әйме безнең спорт өлкәсенә кагылышлы яңалыктан башлыйсы килә. Ул инде безнең Россия хоккей легендасы Данис Зариповның рәсми рәвештә бозга соңгы тапкыр чыгуы белән бәйле хәбәр. Димәк, сез аны күргәнсездер, әйме күрмәсәгез ишеткәнсездер инде. Данис Зарипов бозга чыгып, үзенең җан атарлары белән Рәхмәт белдереп аларга, әйме, инде бүтән уенчы буларак, хоккейчы буларак команда составында чыгыш ясамаячагы турында белдерде. Һәм беләсезме, бу безнең Казанның Акбарсы белән Магнитогорскиның Металлург командасы арасындагы уен вакытында булды бит инде һәм шул чакта менә нәкъ менә шул көнне Гагарин кубогын алты тапкыр откан, биш тапкыр откан бердән бер хоккейчы булды ул чөнки бу гагарин кубогын ул казанның акбарс формасында өч тапкыр ә менә магнитогорскийның металлург командасы формасында ике тапкыр откан бердән бер уенчы иде ул көнне ничек кенә булмасын ә татарстанда иң беренче хоккейчылар рәтенә кемнәрне кертә аласыз дигән сорауга

кыйммәтрәк смартфоннарны кертү тыю турындагы хәбәр дә бар икән. Ягъни, шул рәвешле Америка безне айфоннарсыз калдырмакчы була икән. Ләкин бу өлкәдәге белгечләр безне тынычландырырга ашыга. Моңа кадәр дә ул айфоннар Америкадан гына кертелмәде ди һәм шуңа күрә аларны башка илләр аша кертү мөмкинлеге Әлегә сакланып калачак, дип тынычландыра алар. Менә шул, димәк, Россия айфоннарсыз калмый дигән сүз. Шушы санкцияләр астына Альфа-банк, Росбанк һәм Тинькофф банк керүе турындагы хәбәр дә бар. Ләкин бу яңалыкны ирештергәннән соң да белгечләр безне тынычландырырга ашыга. Альфа-банк санкцияләр астына эләксә дә, бу аның һичшиксез эшенә бернинди ниндидер авырлыклар китермиячәк дигән фаразларын җиткерә алар. Бусын инде алга таба күрербез. Һәм инде Тиньков банкка карата да санкцияләр бернинди йогынты ясамаячак, ди безнең аналитиклар. Инде Аллага тапшырган, бар да яхшы булыр дигән өметтә калабыз без үзебез дә. Әгәр дә сезнең бу хәбәргә карата ниндидер үз фикерләрегез була икән, рәхәтләнеп аны Комментарийләрдә язып калдыра аласыз. Безгә дә кызыклы булыр сезнең фикерләрегезне ишетү. Дуслар, узган атнада 22 февральдә безнең Казан Эрмитаж үзәгендә гаҗәеп матур күргәзмә ачылышы булып узды. Аның никадәр Татарстан өчен мөһим чара булуын ачылышта катнашкан ачылышта Минтимер Шәймиев, Татарстанның мәдәният министры Ирада Аюпова һәм, әлбәттә, инде Безнең дәүләт Эрмитажыннан килгән бик тә мөхтәрәм кунак Михаил Пятровскийның катнашуы да инде күрсәтеп дәлилләп тора торгандыр. Бу күргәзмә безнең Александр Македонский көнчыгышка таба юл дип атала һәм Дәүләт Эрмитажыннан шушы күргәзмәне оештыру өчен 400 гә якын экспонат китерелгән булган. Һәм беләсезме, ул экспонатларның Күбесенә хәтта бер мең ел ярымнан да артык икән инде. Шуңа күрә менә бу бик тә тарихи әйберләрне дип әйтик инде, әйме күрәсегез килә икән, хичиксез безнең Казан Эрмитаж үзәгенә бара аласыз. Әлеге күрмәзгә күргәзмә безнең октябрьгә кадәр дәвам итәчәк һәм ачылышта без дә булдык. Без ул турыда хәтта репортаж да төшердек һәм ачылышта катнашкан кунаклар белән дә бераз сөйләшеп алган идек. Менә кунаклар фикеренчә, ә алар арасында күп кенә рәссамнар, безнең галимнәр дә бар иде, әйме? Менә алар әйтүенчә, бу чынлап та уникаль экспонатлар, чөнки безнең эрага кадәр ясалган һәм бүгенге көнгә кадәр үзгәрешсез. Әлбәттә инде берникадәр үзгәрешләр дә бардыр, әйме, бераз таушалып та киткәндер инде алар, ләкин аларның менә шушы саклануы шул хәтле теге гаҗәеп факт дип әйтик инде, әйме. Һичшиксез барып карагыз әле, сезгә дә һәм балаларыгызга да кызыклы булачак. Дуслар, һәм инде бу хәбәргә бер дә игътибар итмичә мөмкин түгел, безнең Татарстан Стат ир-атларга кагылышлы кызыклы гына мәгълүмат белән бүлеште бит әле. Димәк, э, безнең хәзер өйләнергә уйлаучы егетләр, ягъни гаилә корган ир-атларның инде яше күпкә арткан булуын күрсәтә Татарстан стат. Ягъни безнең 18-дән 24 яшькәчә ир егетләр арасында өйләнүчеләр хәзер бик аз икән, андыйлар бары 22 процент. 25 яшьтән 34 яшькәчә егетләр егетләр күбрәк өйләнергә тели икән, андыйларның саны 52 процентка кадәр җиткән һәм инде 35 яшьтән өлкәнрәк ир егетләр а, Андыйлар арасында өйләнүчеләр якынча 20-26 процентка кадәр җиткән икән менә шушы күрсәткеч. Менә шундырак яңалыклар, ягъни бу нәрсә турында сөйли, безнең ир-егетләр хәзер гаилә коруга күпкә уйлабрак киләләр икән, әйме? Теге 18 яшьтә үк өйләнүче ир-егетләр саны күпкә аз. Ягъни Татарстандагы ир-атларның уртача хезмәт хакын менә шул күләмдә 55 мең 535 сум белән бәялиләр икән безнең статистика белгечләре. Кызык шулай бит, бу инде монда э, гаҗәеп нинди генә күрсәткечләр кергәндер. Ярый, дуслар, э, һәм инде безнең чыгарылышыбызны дәвам иттереп, һәм бу инде йомгаклый торган безнең бер хәбәр булыр инде, әйме? Сезнең исегезгә төшерәсебез килә, безнең Татарстан News э, каналларында, безнең бит инде белгәнегезчә рус телендә дә чыга торган э, тапшырулар бар, татарча гына да сөйләнә торган тапшырулар бар. Һәр э, һәр ике аккаунтында да сезнең өчен кызыклы язмалар, репортажлар ясап торырга тырышабыз. Күп кенә концертлар да безнең күз уңыннан читтә калмый. Шуңа күрә, дуслар, безнең тарихи йорт биналар турында сөйләвебезне дәвам иттереп шуны әйтәсе килә. 20 гасырның танылган мәгърифәтчесе, акыл иясе, галим тарихчы Мәрҗани йорты турында да сөйләдек әле без. Габдулла Тукай музееның өлкән фәнни хезмәткәре Лена апа Тябина белән бергәләп менә бу тапшыруны да рәхәтләнеп карый аласыз. Һәм инде Әйтеп узмыйча булмый, сезгә сезне артык ялыктырмас өчен, вакытыгызны озакка исраф итмәс өчен без тапшыруларыбызны компактлы гына, кыска гына итеп, ләкин шул ук вакытта иң кызыклы мәгълүматны шул тапшыруларга сыйдырырга тырышабыз. Менә шуның белән шул. Бүген тапшыруыбызны мин менә шулай үзем генә яздырдым, ләкин Робертны беләм.

Сау бул, Ашык балам!